lubok lok ori eya aah lok pa won kom aah won kom dong opongo wiwa ki lok dano oloko dano ocoyo dano omako dwongi. dano dong ogoyowa wer pi lok atura gamente ineno lok eni toc battery manyen wili wili wili aye gicano iye. Dano caro toc i kom jami ma nongo dano nongo ni pe gin maber angeyo dano tye ka loko lok lok eni dong gin okato oo lok eni dong gugine oo lok eni aa giwor ladit kong gitim gin ango gin ma oweko lok eni toc gicaro iye tutwal-li pien ngat ma lok tye i kome ni latela. Myero dano oniang ka kenyo maber. Hmm? Latela cik me tela tye ya. Tela ma giwaco piny ni tela ni dano ma tye piny hmm? in itye ka mako cinge in iilo malo. in itye ka telo ngatti moni in itye ka telo lwak meno aye tyen lok me tela wek acwali lwongo ni tela tyen lokke ni in nenoni ticci kwirini kite iwoto kwede ngo ma iwaco ingeyo ngo ma iwaco i cawa mene ma omyero iwac iye ka kilem munu pol pa kare iwaco ni man dano ma tye censitive dong ma peya wan odonyo i lok mukene nyo liweng lok dong olokke an tinda abino botwu ka nywako ni Pwony ango ma wan dong wunongo ki i kom gin eni? Liweng-ngi wer o kono kimako dwon o kono wanongo dok likoding omyero wanongo dong te loko liweng wanongo wawinyo nene dwon ma won kom gini kede lamego gubedo iye wawinyo dong dwon cware ineno. Dong ngo ma bino bot an? Kare ma dong abedo ka gin ma dong atamo loyo i lok eni weng en aye me acel ot pa Patricia kit ma cware owaco kwede gitye ki gitino cing gitino angwen dong. Gitino ni enni ni kun bedo ca nongo gin tye ka ti nining? Ineno? Dako pa okawo kun bedo lamegoni tye ka winyo nining? Ki lub pa oce kit wa en okawo bene kun bedo en tye ka winyo nining? Family ne, lunyodone, wadine. Gin acel-li eni inen dong i acwali jami ka dong otimme gidwogo cen dong gicako waco ni ok dong pwony ango ma wan dong wunongo ki iye nano acako ki tela me acel en aye ni ka in dong in latela. Nge woko ni wang lwak tye i komi. Lwak oketo gen i komi, dano omiyo iri rukca, dano omiyo iri twero, authority, ni in ibed i wi meja ni enoni iloo lok mapat pat pat pat ma kwako kwo pa dano. lwak pe owaco ni in itim gicira i kom dano pi tyen lok me twero ma in itye kwede-ni. Langol kop me lok-ki enoni ki bot won kom tye lami ite tic. Meno ni eno ni ngat a ngolo kobbe wan ni eno loko mwa eni wan lubok lok-ki konywa peke iye. Ento langol kob madit dong loyo weng loyo wa ladit dolo ba en aye lami tic ngat omiyo tic ki won kom oweko won kom obedo won kom en aye twero tito ni, Aa, in dong ticci ogikke kany. Dok bene amyero ni lwak onge ni gin mutimme-ni eni opwonyowa ni woro pire tek. opwonyowa ni in me acel macalo ki langat acel acel in mono itye ka wore nining itye ka woro kom in nining dok in bene imaro mono komi ineno woro ka in dong pe iwore ci dano woro in nining. i gin mutimme ni woro rweny i kom won kom ki tung mukene bene ka in iwinyo lok ki omot wor bene Wucit ci rweny i kom, kom lamego-ni, pien gin-ni pe dong gin utimme tinne ken. Ena dong oo laceng ca dong imako dwan-ni, onongo dong kong rwatte mukene obedo tye. Ci ka onongo ni en lamego-ni il an brek oko malo i nino me acel. nyo lokki ka pe oo. Kwene kite oo kede ni. Neno ko. Dong wogi jemi mukene gini eni dong myero okwili cwiny dano kacel acel pien ba won kom mere kita dong laceng ca onen ni meno mere en won kom abic. ento wegi komi dwong ata. An lacen ca abedo ka tamona waci ni kani ikong onongo Lubanga mm ko ocwal lok ma dano doko ni weng i cim mukene wa i wang buk ka eni eeii nongo ka kenye de binge ni dano weng dong won kom. Ineno? Kor wa ki min komgi weng dong. Dano dwong ni eni myero ja otel it lwak ni in onongo itye mere ka gore itye ka onyo kado ki i kom dako pa lawoti eh ma pud pe pe bene o oo wa i wi meja gik koko wun jo moni ica weng aai aai aai aai jami ne weng tye aai aai pingo?

Ineno? Hmm? Lupwonye ki lutino kwan wun bene wumak brek. Lubiacara wun bene wumak brek. Hmm? Ci ka mo keken ma in itye iye ma ce in inongo ni tye ki twero pe iti kwede i yo marac. Meno pwony madit ma wan onongo i lok kom turo gamente en aye dong tye ni won komgi kati keni dong wegi kom miko liweng man ni eno cik ba ni te iti dara bim ket iti tim mukene dong icak mako iye brek gini eno opwonyo lwak dano mapol ata. pe itime me ni ah, won kom me kene o oh, won kom dani weng tye iye eni meno gire giwaco atye ka maleng ineno lwak dano mo ma gin eni otel it dano dok bene pwony madit okene en aye lok anyonyo cim ena wan tye kede man nyonyo eh dong anaka wa nyonyo pako nyonyo nyonyo dong okelo wiye dong kun bedo i kom wa.

wii balle ko nyonyo lok ma in ibiwaco i wi nyonyo omyero ipimo man pwony madit ba omyero ipim moko dano loko lok atata i wi nyonyo jwi ento wek nen an awaco ni kani kong nino mo Lubanga otim gin mo nyo ngato mo a ki nyonyo ko ba lok pa dano weng we. Hey, lu nga dok bedo i ot ki lawor dane weng lubal ineno dong pwony mukene en aye lok me kombeddi munu kelo lwongo ni social media an wiya po naka yam tye latin awobi mo ma cinge ocer obedo agoyo mego mo video ne okatti ma waket kwede kun walego ni luloc obino mak latiniko dakika manok keken jali wa iye dong ni eni cito bot dano ni weng ni nyonyo dong ka social media dong kare ne ee. Dok meno in itimo mere tim me ming kono in latir lacat biacara kono in kono in lapwony kono in kono gin anga lok ki okati civil servant lok ki dong kaka okati dong okati otum obiringo dong calo mac an kane ipim ka apima mail ka ma an tye iye i kombeddi ca ni ki kite lok oo kwede. dakika manok nongo lok-ki dong ongolo cogi nam mogo ma bene ma kane en yeya yeya en aye ma titino-ni ci omuny mere amunya ma en rec mere tye ogamo agama camo wiye ni cwok ineno dong tyen lokke ni dano myero obed dano ko ogwokke dano omare dano owore in ka dong ngatu moni dong iketo kiriko i wiye kong keken in ka in icito ka cuno aba lapeny me namba acel in kono ipeny ni in mono dong kikwanyo te lebi penyo nyako kong dong ento mon onyoni bene kong golagi rac kit ma tye ki laco i ot ma ten oyeyo ki tong udi pud inongo ni nongo kwero ni en ngatu mo peke

En man wun okene laa dogwu bedi rak rak rak rak rak i kom mon ada kit adaka dong iye dong odongo ni ni nongo pud tye ka pwoyo borone mm? kikop latin dong obedi i in aye wun okene ni bene ba wun okene wun wegi kom mukene ba eh? ci kira ka kome lutino goyo wa i komwu kono nga oloko i komwu ni ni iloko bene dong kakare mm? Pien wun wuwolo dano woko. Hmm? Ngatu moni, dako pa ngatu moni, ineno woko ni wucanne kede eh? en wun mon be ka donongo ofic eh? ofic eni wek in idongo iye kong bene ka dong diki ma laco mo bino da amiyi dong rom ko watim ko gin ango ah tworo iwek tic teno nongo deno can wun icwari bene bene bene wucamo alot ci man ka dong nongo dong tic dong ci dong ni en nen dano weng omyero ogwokke marom aroma dong wan watiyo ki social media ka waloko lok mamwonya omyero bene wan wane ni lokwa pe dok okato laco tutwalle lok me woto puto leb. lok ka in biloko nge ni cimmi eni ma wan tye iye nyonyo poto ki cing gitino ci ka in biloko lok ma nongo gudo calo wa eno kit okato dok kit okato dong otiyo kwede ma oyero wa gamente ki twero atwera lakwo pe kwalo kwe i ot anono meni enoni meno wai i cik me i leb pa moro kwede wai speaking in tongues. Eni kite latin ma gam gam cim ce winy audio eni pe o i niang. Ci gin mukene kong lok mukene gi um moko. En wera i ulungo gin umoni ni gin umoni. Ci ngeni ka oporo i cing lutino. Poro ki cing gin ango gini. No dok eni dok wan dok tye tic ki social media dok i yo marac. Eno ni kong bene luwota ma timo social media en kome dong mak bideyo do dok dwong en iya yom iye mada ni wan oyabo wi lwak wek okumed can dano katti eh, neno ki tyeno anyira bene dong tye timne mm? pe dok ocokgi tutwal wek gutim meno eni ber ber pien aneno gi buku keno kene anyira luwedigi buku keno kene gitito ci ber ya ber dong ma pire teke loyo en aye ni leb Luo tye ka ket maber i kin lwak leb luo ineno an atweyo ko macek ni kong dong ni eni lokke dong aneno awinyo ni rwot dong olwongo en gin joni gitye ka ketogi piny ci giwinyo lokke ci lokke bene ginigi gene mot mot ento pe tyen lokke ni gin ma otimme-ni myero gicwak ogik koko otummo. Pe in latela gi wori gin ango? Ma dong racce loyo ni en gin lutela mukene ni weng gulingo bedo calo gin acal lutimo ni gin aber nyo gin atim mere normal. Man gin atim mere jwi. Hmm? Wun gitino i kor lok iye macalo wun anga? Wun wutino i kor lok iye macalo wun anga? Ah ah. Diki manya omi opic gibedo ki karagi. me neno nga myero gimi opic bote wan wan jo wan oloko mwa cik kumeno gin mwa wan loko mapat iye pe lubok lok diki ni agiki me bolo kwi wan ocito ka bolo kwi weki leb lwor wa omedde kuman ba Kong dong gine lok en dong kong eweko bedi waneno dong lok keken keken en man wabalo cabit aryo kulu en loko lok acel-li eh kwanyo pul oromo woko ki i poto dwoko lutino kwan tye ba dwe me acel yat gamente tye ka gamo yat tye ka kelone dano onong yat jami ma pigi tego enu. Wadoko dong kong ka timo jami ma konyo, lok pa ngaa ngaa gini ogik koko dong kuman ba, Lubanga marowu kakana, wubed ki yotkom ki aboko lok.